Sultan Salih Yüz yıl evel bile Sultan Salih Cami yıqıntıları aynı yerde tura eken, aynen şimdiki kibi. Ne fırtınalar, ne de yağışlar haribeni yıqamay ekenler. Belli ki, Sultan Salih Camisini usta eller qurğan eken, işçileri de mearetli közler taqip ete eken. Saledegi adam ise sade bir çoban eken. Yaqında evi de Canköyniñ bir köşesinde edi. Ğururlı bir faqır adam, çoban, zengin bir adamnıñ evi eşiginden adım atamay eken. Künniñ birinde sığırlarnı otlaqqa sürer eken. Han avlusına kirip, Bey qızına közü tiyir. Bazı çeçekler bar ki, güzelliklerini hayret ettire, bazı ise er bir accını unutura, iyileştire. Faqat ne çeçekniñ, ne de miyvanıñ qara közleri, külüşü ve canlı bir zarafeti yoqtır. O qara közler ki, aşqla yanar. O külüş ki, kederini unuttırır. O zaraf et ki, Hazreti Peyğamberimizniñ añlatqanı cenneti aks eter. Resamhan merdivenden çıqtığında sale yanğanını añlar. Sale yemekten suvdan kesilgen. Zavalı ihtiyar anası bundan dolayı kederge tüşken. Oğlum, neñ bar? dep sorağanda Salege, Cevapnı alamay edi. Boğazdan qalğan bir balıq qılçığından genç qız Resam Han vaqıtsız ölür. Ölüm haberini alğan Saleniñ rengi qaçar. Tamırında qanı buzlağan. Anası işte o an er şeyni añlağan. Acıtsından deli olğan oğlu gece vaqtı qıznıñ cesedini mezarından çıqarıp evge ketire. İnciniñ çeşitini bilesizmi? Eñ saf inci, aşq accısından aqqan közyaşı incileridir. Cesedniñ üstüne qapanıp ağlağan Sale, sıcaq közyaşlarınen sevgi nefesinen ölü tenni ısıtqan. Anasına çapıp kelip, Sale yardım ister. Anası boğazdan qılçıqnı çıqarıp, qıznıñ ölmegenini, yalıñız teren bir şekilde özünden keçkenini söyler. Resamhan özüne kelir-kelmez, közlerini açar. Sale ise onı qorqutmamaq içün ortadan qayıp olur. Zira Beraq buñar suvına tüşer ufaq bir taş bile suvnı titretip eken. Qızın qalbine böyle sevgi ve muqaytlıq pek doqunır. Nitekim, qız da alıqtan yalıñız güzel degil, ince ruhlu eken. Canköylüler daa soñra da uzun yıllar devamında, Ressam hannıñ ikmetini hatırlardı. Bu çobannıñ nelerge saip olğanını, nelerden ise marum olğanını bir anda añlağan güzel qız. Qızyaşlı qadınğa bir kün der ki, Oğluñ Kefe yalısına ketsin! O yerde oturğan Ahmet aqay degen adamnı tapıp, ondan bir quruşluq ikmet, bir quruşluq da başqa şey alsın, der. Çoban Sale Kefe yalısında adamnı tapqanınen añlatır. Ahmet aqay çobanıñ közlerine baqıp, gönlüni oqur ve der ki oña, Bir. Belki, güzel olğan degil, Qalbe yatqan güzeldir. Eki, zamanın qıymetini bil. Seni alâqadar etmegen şeylerni meraq etme. Saleniñ yaşlı anası, ressamhanğa Ahmet aqayniñ tevsiyelerini añlatınca genç qız küldi. Bu sözlerge riayet etsin. Men ise devam eterim. Kefe sailine demirlep turğan gemiler bardır. Büyük bir gemige salinni de alsalar edi, uzaq ülkelerni kezerek çoq şeyni ögrenir. Bizim beylerden daa bilgili olur. Bu yerde er bir evde istenilgen kış şerefli musafiri olur tabiy, der. Bularnı anasından haber alğan Sale teren bir oh çekerek, anasına o bu yerge qaytqan vaqıtke qadar Resamhanğa destek olmasını rica ete. Büyük gemi saibinen işke alınğan Sale çoq ülkeni kezgen, denizlerni, Bozqırnı bilgeni qadar artıq tanıy edi. Evine bilgili biri olaraq qaytmağa azır edi. Bozqır da, deñiz de sañırsızdır. Faqat bozqır azğın dalğanı bilmez. Bozqır sessizligi yolcunı qorqutmaz eken. Sale bulunğan gemi Trabzon qıyısına yanaşqan, yelkenleri solğan, asılıp tura edi. Uzun zamandır gemi o qıyıda demirli qalğan. Künniñ birinde Salenen beraber diger deñizciler içme suvu almaq içün qaraya engenler. Qara qayanıñ yanındaki quyudan suv almaq üzre qopqalarını indirgenler. Amma qopqalarını yuqarı çekemediler, çünki quyu yıpı kesilgen edi. Yıpnı kesken kim eken, bilmelimiz, dedi Saleh. Lâkin bulunğanlardan iç kimse qorqudan quyuğa inemedi. Quyuğa inmesem de, er ya da keç kene soñum kelir, degen Sale quyuğa iner. Quyudaki bir mağaranıñ içinde aq saqallı bir dede otura eken, uzı bir qarış, saqalı beş qarış edi. Dedeniñ yanında bir arap güzeli köpegine yem bere eken. Bularnıñ etrafına qadalğan otuz üç uzun qazıq bar. Otuz eki qazıqnıñ töpe uclarında insan qafaları taqılğan. Sabañız hayır olsun, dedi Sale o dedege. Dede Saleden bu yerge nasıl tüşkenini sorağanda, ihtiyarnıñ yonuna çömelgen Sale bütün ikâyesini baştan soñunace añlatır. Dede külümserep. Közlerin olsa, qayda kelgenini añlamaq kerek. Buñan nasıl da şaşırmadıñ? Bütün bularnıñ ne manağa kelgenini iç meraq ettiñmi? dep soray genç adamğa. Sale oña. İkmetli bir söz der ki, seni alâqadar etmegen şeylerni sorama, dep. Altı kere qıçırdıqtan soñ, Dedeniñ aq saqalı tik uzanır. Dede Salige, Aqıllı adam ekensiñ belli. O zaman cevap ber, Arap qızımı, köpekmi da güzel? der. Çoq tüşünmegen Sale, Güzel olğan degil, qalbe yatqan güzeldir, der. Dede ellerine sesli-sesli tükürip. Elindeki yarımay şeklindeki boltanı sallayaraq, em arap qızınıñ, em de köpekniñ başlarını uçurır. Dede şularnı Salege añlatır. Geceniñ birinde evime qaytqanımda, qarımnıñ yanında yat bir erkekni taptım. Bir tılsımımle qarımnı köpekke, o erkekni de qadınğa çevire berdim. Olarnı kördiñ işte. Senden evel mında kelgen insanlardan iç birisi seniñ cevabınnı beralmağan. Bunıñ içün olarnıñ malqafaları qazıqlarını süsley. Seniñ qafañ ise omuzlarında qalğan. Dede Saleni mukâfatlandıra. Quyudan yuqarı çıqqan Saleniñ elinde em suv qopqası, em de bir qopqa tolu taş bar edi. Gemi denizceleri Salege bu taşlarnı quyuğa atmasını söylemelerine rağmen, Sale olarnı bir çare tapıp, Canköydeki anasına yollar. Akçe degil de, taş olmalarına pek acınğan anası Saleniñ çaldırğanına inanır. Amma ressamhan ihtiyar qadınğa evge zengin bir qarayımnı davet etmesini söyledi. Kelgin qarayım bu taşlarnı alıp, qarşılıq olaraq çoq altın berir. O qadar çoq altın berir ki, ihtiyar qadın dünyada onca altın ola bilecegini inanamaz edi. Bir yıl soñra evine qaytqan Sale yolda bozqırda qalır. Canköy çölünde otlağan biñlerce at ve tuvar sürülerine rastlar. Çobanlarğa bularnıñ kimniñ malı olğanını sorağanda, Sale ağanıñdır, dep cevap alır. Canköyniñ yañı bir zengini olğandır, dep tüşünir Sale. Çoq yıl öz memleketini körmegen Sale Canköyni pek deñişik olaraq köre. Köyünde öz evini körmeyip, yüregine keder tüşer. O yerge yaqın büyük yanı bir saray qurulğan. Bir horaz suv içkende, er yutum içün Allaha şükür eter eken. Resamhan ölümden qaytqanda qadan Sale de aynen böyle şükür etken biri olğan. Şimdi ise başına eggen yanı saraynıñ horazsı tübünde çökip oturdı. Beklegen köz keskin baqırıdı. Qora tübünde oturğan Salini resamhan köre. İhtiyar qadını tışarı, oğlunı qarşılamağa yollay. Köñlüne keder tüşken de aqlına Salini ketir, onıñ sevinçine sevin, saña da belki bir baht nasip olur. Köyniñ eñ büyük ağası olğan Sali. Kiyinip-quşanıp, soqaq boyu ğururnen keçer edi. Boz atına mingende ise, köylüler evlerinden soqaqqa mert yigitni seyretmege acele çıqa ekenler. Künniñ birinde İhtiyar bey Hansaray küllesinden Salini körip, onı yanına çağırtır. Üç kere davet yollar. Ancaq bundan soñra Sali sarayğa kelir. Kelgende ise, bey öz sarayına davet eder. Öz evinde Sale o qart beyni ağırlağan, musafirçenlik köstergen. Yahşı bey pek hayran qalğan. Resamhan kibi dünyada iç kimse qalqan balığını pişirmez. Qavurmanı da iç kimseler böyle lezetli yapamaz edi. Resamhanım yaşasa edi, onı saña berir edim, dedi bey. O daqqası Sale öz sırını beyge aça. Çoq keçmezden köyde qırq kün, qırq gece toy çalınğan. Sali ağanıñ toyuna bütün köy davetli edi. Bir yıl soñra beyniñ torunı doğğan, adını Sultan Sali qoyğanlar. Sultan Sali özü yaşlandığında rahmetlik babasınıñ hatırına o eski yıqıntı evniñ yerine güzel bir cami qurdurğan. Eşi benzeri olmağan bir cami edi. Ne çoq suv aqıp ketken o zamandan. Bir tek insanlar degil, qaya taşlar bile deñişken. Canköyde tatarlar yoq artıq. Yerlerinde urumlar yaşay. Sultan Sale camisiniñ divarları ise, olğanı kibi yerinde durmaqta narin kemer ve uluqlarınen maqtanalar.